Кайна казан, кайна казан, кайна казан, кайна кайна казан. Так, шо.
Сәлам дуслар. Э, Нихәят мин дә бу сүзне әйтә башладым. Э, Безнең Казан кайный подкастының икенче форматы Боралка килә башлады, туа башлады. Э, Хәзер вакытта сез нәрсә әйтәлтә роды. Ту процессы инде, әйме? Һәм без уйладык э, кешеләр белән генә гади гамәл генә кормаска, алар белән интервью ясарга. Һәм без чынлап әйткәндә беркайчан да телевидениедә теге тапшыра алып бармадык дәме шуңа күрә без шундый теге бик җиңел әйбер э, уйлап чыгардык без гамил нурны чакырдык чөнки белмәвемчә гамил нур тамада без аңа түләдек почасовая плата ун мең шуңа күрә әгәр дә ул килеп килеп чыкса эфирдан просто акчасы беткән безнең димәк акча беткән гамил абый чыга гамил абый сәлам Әйсәмсез. Әйем. Безнең шундый терәк инде синең турында нәрсәдә яңалык нидер берләр бирергә. Әйеме? Сиңа күп сораулар гадәттә бирәре синең теге төп эшчәнлеген турында, әйеме? Ә минем менә беләсең нинди сорау? Иң баштан башлык инде сиңа сиңа бит бу елнымы, теге узган елнымы 50 ел турга тиешме? Ну да, 50 яшь ия. Бу елмы?
Быел. Быел, быел.
Быел юбилей. Быел юбилей. Һәм син 13 авыл егете. Без... Әйе, әйе, әйе.
Балтачтан.
Әйе, әйе. Ничек ул сиңа тәэсир итте? Менә Балтач, син бармы инде Балтач феномены, Балтач... Балтач егете, Балтач кияүе. Әйе, менталитеты.
Без туабыз салкын җирдә, ул төньяк, э, димәк, э, безнең холык скандинавларга якын. Без мөгаен норвегларга якындыр дип уйлыйм. Ә менә кукмаралар шведларга якын, чөнки Алар Россиядән импортлаша торган бердәнбер әйбер ясыйлар, таба. Һәм инде әтнәләр бар, аларда ни, алар бәлки аларда нугай компоненты бар, теге дөбиязлык аларда кайнарлык та булырга мөмкин бераз. Ә менә Орча белән әтнә кушышкан җир, алар инде Финляндиягә якындыр дип. Синең логика буенча опасный сәсен. Опас?
Әйе.
Алайса. Ну, синен теге өстә төньякта алып барасы. Апаслар финогр инде? Юк, алар кем юк, алар алайса греклардыр инде минем ишәндә. Апаз авылы ма? Апаз, Апаз районы. Апаз районы. Апаз районы бит алар бит э, нидә хәзер әйтәм. Алар көньяк тарак һәм көнбатыш тарак. Алар логикасы буенча алар француз. Француз. Француз. Ә, Европа татар халкы инде Татарстан татарлары немецка якындыр дип уйлыйм. Шул, шулай. Кайсы ягы белән?
Тырышлыгы белән, уңганлыгы белән, экономиялеге белән. Безнекеләр 5000 хезмәт хакына да эшләргә мөмкин. Немецлар да шулай, аларның хезмәт хаклары бик аз. Менә шул. Һәм шундый сорау, син менә, ну, перестройка шундый ничек атала, ну, вакытта тәрбияләнгән идеме, мин аңламыйча, сиңа бөтен шундый, бөтен син, бөтен истәлекләрең шул әйбер белән бәйле. Һәм беренчедән әйбер нигә син э, гомумән ветеринар булдың? Ветеринария дә укыган бит син кеше. Әйме? Безнең ике шундый кеше бар, Нияз Игламов һәм син. Икегез дә икегез дә это сыйларны дәва аламыйсыз нәтиҗәдә. Нигәдер. Нигә син анда бардың? Э, Без үс, авыл җирендә үскәч, анда бит табигать кочагында. Бер уйласаң, ул вакытта хәерче заман иде. Э, Һәм химия бик күп кулланыла. Керпе күргән юк и безнең төлке, куян анда 5 елга бер тапкыр гына. Әмма ләкин аның ботаникасы бар язмы күп. Үләннәре, үсемлекләре. Шуларны күреп инде мин э, ничек дип әйтим, табигатькә гашык булган кеше. Шуның белән бергә авылда торасы киләдер ием. Ниндер бер э, нәрсә дип әйтим инде бу. Э, утраклык менталитеты, э, урман халкы менталитеты, бер җирдә генә яшәү һәм табигать белән гармониядә яшәү. Шул максатта мин э, булырга теләдем умартачы, чөнки умарта тотадыр өйдә. Һәм икенчедән инде мин без бит инде бер катлы самими инде. Шанабыз, абый кайтты да әйтте, бар аңгыраеп җөрмә, бер кая да кермә. Мин районда иң яхшы математик инде, ну, Бар кер әнә ветеринар институтта тамагың тук булыр диде. Ул вакыт ачлык проблемасы да бар бит әле. Ашарга кирәк. Иң төп әйбер ит ул юк бер җирдә дә. Хәтта авылда да юк. Шуңа күрә ветеринар институтына алып киттеләр. Анда кергәч мине математика укытучы сукты. Нигә син анда кердең? Җен аңгыр арасына бар кит финанс институтка или бүтән җиргә. Иптәш малай өчлегә укый торган Юшкараладан кайтты. Анда ди егырсыз теге имтихансыз гына кергә була. Мин мөмкинлек бар финанс институтына Шулай җиңел генә керергә. Кердем ректорга, документларны алам, әйтәм, китәм, бит институтта калмыйм, бирмим диде. Ник? Чөнки аттестат яхшы. Бу вакытта мәҗбүрият заманы, э, ирек юк, демократия юк, алып калдылар. Аннары укый башладык. Латин, грек теле, инглиз теле аңлашыла. Э, физиология, анатомия. әрәм, жалко була башлады. Бер ике ел, бер елдан соң китмәдем инде. Калдым. Шулай мәҗбүр булдым укырга, укырга, укырга. Җиде төрле химия. Бу ниченче еллар? 87-дә. Син эшләдеңме соң ул?
А, ветврач булыпмы?
Мин эм, практикада эшләдем. Аннан соң инде мин бит инде 89-90 елларда без шушы татар хәрәкәтенә, иҗтимагый хәрәкәткә кердек, шуның белән бергә КВН, э, студент э, клубларында йөрдем. Шуңа күрә мине районда әйттеләр, бит врач булып эшләп йөрмә, әйдә бездә эшлә, э, районның яшьләрен җитәклә. Ул вакытта ГГШП булды да, кырт итеп комсомол җимерелде. Алар ике кулсыз калдылар, коммунизм дип әйтергә ярамый торган заман җитте. Мине җиңел генә шул эштә эшли башладым. Һәм тагын Ну, мин бит врачка бурычым калмады, чөнки мин э, соңгы 20 елда бәлки бердәнбер чыккан татар теле ветеринарий китабын э, төзүче автор буларак чыгардым. Байтар китабы дип атала. Ничек Һәм атала? ул Байтар китабы. Байтар. Ул Мгм. төрек телендә ветеринарның татарча төрки версиясе һәм ул 6-7 мәртәбә подписка бирелде. Ул туалетный бумага да басылды, чтобы арзан булсын өчен, практик. Кемгә кирәкми, табасына куя, кул сөртер өчен шулай специаль технология. Йомырка нидә? Әйе, әйе, әйе. Шул, ә менә Байтар китабы һәм тагын әлбәттә 90-нчы елларда инде бер түнтәрелеш булып алды, күтәрелеш. Э, татар теленең даирәсе киңәйтәбез дип, вит институтта да укытучыларга инде грантлар фәләннәр бирделәр. Алар инде китаплар чыгардылар, бер ике үч кенә. Ә ләкин менә соңгы 30-40 елда татарча чыккан бер үч кенә китап бар, калганнар грант, да, ә минеке коммерческий китап. Кешеләр сатып алдылар, кулландылар. Һәм мин аның нәшире түгел, авторы, төзүчесе. Кара, менә мин укыган бер интервьюда син сөйли идең, ничек син болай бергә кергән идең, әйеме? 87-нче елларда җыялар иде татар яшьләре. Сез әйткән Шәрык, ну теге, менә без әйткән шул Шәрык клубында, аннары тот барлыкка килде инде, әйеме? Сез теге красный позициядә булган. Никадәр менә бу әйбер хәзерге вакыты белән охшаш? Яисә теге вакытта яхшырак булдыр идеме? Күбрәк кеше идеме, ихласлык күбрәк идеме, форматлар төрле идеме? Синеңчә? Ул вакытта кешеләр материалист түгелләр иде. Алар э, бер икенчедән авылдан татар телле кешеләр киләдер бик күп. Өченчедән романтик рух бик көчле. Дүртенчедән мәхәббәткә кешеләр шанадыр. Шуңа күрә тусовка җыярга җиңел, питачуклар дип аталар. Хәзер бу эшне эшләргә авыррактыр мөгаен дип уйлыйм. Бүгенге көндә, чөнки кешеләрнең бит менталитеты үзгәрде, алар аралашу методлары да үзгәрде, алар хәзер WhatsApp аша, Instagram аша гына аралашалар, авырдыр оештыргадыр дип уйлыйм. Әмма менә бу WhatsApp-лар, Instagram-лар кергәнче, ниндер бер күтәрелеш булып алды. Бик күп татар дискотекалары пәйда булган Казанда. Хәзер ахыры тагын беттеләр бугаялар. Менә ул вакытта, әлбәттә, авылда 90 нчы елда яңадан көчле татар мәктәбе пәйда булды, шәһәрләрдә пәйда булды. Шуның тәэсире булып 2000 нче белән 2010 нчы еллар арасында клуб хәрәкәтләре, ниндер бер яшьләр хәрәкәтләре, э, тусовкалар күп иде кебек тоела, ә хәзер авырдыр дип уйлыйм. Бик белмим. әйләнеп утырма зинхар. Э, Гамилә, мин синең фотоңны таба алмадым интернетта, ләкин ул минем бик яхшы башта калды. 90нчы э, еллар һәм аның шул хәрәкәтләр хәтер көннәренә багышланганмы, суверенитет ниндидер белән бәйле, шундый урам чаралары белән бәйле бер фото искә төшә. Син анда торасың, шундый э, бабочка белән. Бабочка белән әйе. Һәм гармун бар анда, ялгышмасам, дөресме? син бу фото сакланамы синдә һәм син анда ничисең нигә син шундый сызрак әмма ул интернетта бар аны эзләргә э, кирәк ул вакытта укмы син нәрсәдер алып бара идеме ул урам чарасы бит урам чарасы ул вакытта мин бит тамадалы кок чәчлим дип кермәдем хобби буларак һәм гомумән бу мәдәни өлкәгә мәдәни оештыру өлкәсенә э, милләтебезгә ярдәм максатыннан килеп кергән кеше дурак буларак идиот буларак инде Мәгънәви, матди мәгънәдә. Әлбәттә, ул минем кармамны бик нык баетты. Мин бик күп савап җыйдым. Коточкыч, минем савап капчыгым, мөгаен, э, бу дөньяда беркемнеке дә хәл юктыр. Мин җөрим, оештыручы кеше юк, мин аларны кулларын кулга тоттыртам, и туган телне җырлатам, э, күбәләкне җырлатам, менә шулай торып, шундый оештыру, ничек дип әйтим инде, Үземнең оештыру сәләтемне шушы милли хәрәкәттә таптым инде мин. Ну, милли хәрәкәтнең ни дип ихлас нигендә канатында дип әйтер идем. Шул вакытта инде мине рухландырган әйберләр булар, мәсәлән, Вафира Гыйззатуллина килеп китә, Гөлзада Сафиуллина килеп китә, Батулла, Җырлар. ие, Мәсгудә Шигырьләр. Шәмсетдиновалар. Һәм бу миңарга бетмәс, төкәнмәс ниндидер бер зур шатлык бирәдер, ие, драйв бирәдер, ие. Менә бу минем бантиклар киеп йөрүләр, алар бөтенесе бушлай эшләп бит инде. Милләт өчен җөрдек инде шулай, үзебезне корбан иттек дияргә була. Ә менә кирәк булган, конечно, базарда эшләргә, акцияләр сатырга. Бәлки хәзер миллиардер вы доллар булыр инде инде, мәсәлән. Сезгә акча түли алыр инде, белмим. Менә яшьлек бушка узды дип уйлыйм. Вот яшьлек бушка узды. Синем, димәк, бер 2000 нче елларда булмадымы кризис среднего возраста шул яктан?

Гамил абыйның булды шундый моменты, э, бик вредный моменты. Ул бөтен әйбергә э, нитә иде. Каршы иде, бик скептик иде, ничектер беләсме, э, э, э, скептицизмның скептицизмның синең чиге юк я ул вакытта бар иде шундый момент, бер 10 ел элек. Наверное, реализмдыр ул.
Ул вакытта как раз Шәрык клубы ничектер пика узган иде һәм Гамил абыйның ничектер форматын үзгәртеп маташа иде, шулай бит булды бит шундый момент. Әгәр дә вот шайк клубы, шайк клубы, әгәр дә вот кеше бер качан да белмәде нәрсә икәнлеге турында, син аны кискача әйтә аласыңмы? Нәрсә ул шарк клубы? Нәрсә ул шарк клубы иде?
Ул ничек дип әйтим инде, лаборатория шикелледер я, ул детонатор иде, ул котыртадыр кешеләрне, э, киләләр, китәләр, Кайсыберсе матди мәгънәдә, кайсыберсе карьера мәгънәсендә стимул аладыр я провокатор вазифасын башкара. Юк, юк, аңла.
Ягъни ул инде бер э, клуб иде. Кеше, кеше җыела. А, я. Нәрсә дә үткәрә, нәрсә үткәрә идек сез вакытта? Милли тәрбия, милли тәрбия. Белем, таныштыру, дуслаштыру, котырту. Мин бит пиарщик. Иң төп максаты котырту яның. Шуның тәэсирендә мәсәлән татар яшьләр форумы пәйда булды. Э, нәрсә дигән үзебез дигән хәрәкәт пәйда булды. Яңа шәһәр мәдәниятен пропагандалаучылар, альтернатив музыкантлар, сноплар пәйда булды татар телле. Ә аннары, аннары бит мин все-таки демократ, анда кереп тулдым, ничек дип әйтим инде. Мохтаҗ кешеләр, ярлы кешеләр һәм чын пролетарский клубка әйләнде ул бер заманда. Ул да сөендерде, чөнки сноплар китеп бардылар үз хәрәкәтләрен. То есть үзләре аннары аннары матди ни булмагач, стимул булмагач, тоже җиңелие бер яктан, чөнки Шәрыкның өч төп бинасы булган тарихи име. Без берсенә претендация ясамадык, э, нитләмәдек, аларга кирәкми дидек. Шу кызыктылар аңарга. Дүрт биш шәрык клубы пәйда булды музейда. Э, бер бинада утырган нидә, кая соң әле тагын. Ну, короче, барысы да бинага кызыкты. Ә эшләргә берәү дә теләмәде. Ә без эшләдек, бинага кызыкмадык. Ялар инде, понятно, тегеләр 2 айдан, 1 айдан, 2 елдан юкка чыгып беттеләр. Безнеке яшәде, яшәде. Кайчан бетте ул? Әле бет, бите бетмәде бит әле ул. Әле бетмәде. Иә, иә, иә. Сез үметләнмәгез. Нәрсә әйтмәкче идем ни? А, Тарихи ни бар бит? 100 елга бер тапкыр кабатлана торган тарихи мәсьәлә бар. Ул са- м, патша заманында ун- 18 елны бетте. Революция булды, бетте. Э, гафу итегез, монда да ниндер бер, мәсәлән, реакция башланды, реаксизм да. Әйтик, э, э, телгә каршы ниндер басым, мәдәнияткә каршы басым, татарлык яңадан аңа каршы басым. Шуның тәэсирендә мин уйлыйм аны Элеккеге форматында, хәлбуки 20 ел ике форматында торгызу да мөмкин түгел, чөнки ул ирекле сүз әйтү урыны иде, аңладыгызмы?
Сөйләшмәдә, гомумән, клуб ул кадәр вакыт яши алмый, дөрес әйткәндә. Ну, все, бетте, вакыты, димәк, аны башка чалырга тиеш тору. Бәлки, бәлки, бәлки, сезгә, бәлки, хәрі теге 20 ел узгач, там ничә ел узгач, ностальгия белән карыйсың, аңа бик матур әйбәт булган. Инде мин киресенчә гарьләнеп карыйм, бер файдасы булмады диеп. Әмма ләкин анда беләсең, менә совсем бары җире булмаган арысын. Күтенә кергә штан юк Алиэс картларында да. Кая бара инде? Акча түләми бит инде ул мәсәлән. Корстыңа барса, аренага клубы анда 500 сум, 200 сум. Килеп утыра бесплатно чәй эчә, инде аралаша. Яхшы кеше аралаша, алар өчен шанс биргән әлбәттә. Бер алар өчен генә түгел анда бит инде меңләгән кеше узды, алар өчен шанс бирде, тузган милабелара шанс бирде, алар инде паразитировали яхшы мәгънәдә, үзләренә файда имили, Минимум коммуникация, общение, элемтәләр. Төс инде понятно, мин кармма бик күп зур әйбер согып алдым. Шул. Менә табылса инде какой-нибудь спонсор, какой-нибудь миллиардер, нормально аны эшләтергә була. Какой-нибудь анда да миллион рублига гына инде аны кемнең копеечный. Ә так инде ул шәр кул бу нәрсә инде бер сызгырамалар килә инде 100 кеше җыела инде аңа менә шул. Аңа шундый сорау,
мин берничә көн элек бер 90 елда булган активист белән сөйләштем. хәтта сугыштым. Әй, кадимчеләр җитешә карап. Гомумән, бармы нинди әрнү 90-нчы елларда менә шул ирек пайдада булган кешеләрнең хәзерге вакыттагы активистларга карата? Ягъни менә без көрәштек, менә без курыкмадык. Бик аз инде алар.
Ну, син менә әйтәсең, активистлар юк дип хәтта әйтәсең. Бар, бар, бар, менә бабайлар бар, иҗтимагый үзәккә җитә. Ну, алар безгә карыйлар, ана бит башкача безгә карыйлар. Ничек сезгә? Ну, сез менә, сез нидер акчага эшлисез, тем акча табасыз. Нидер проектлар эшлисез.
Ә менә чыгарга кирәк мәйданга, сүз әйтергә дип инде менә шулай көрәшергә кирәк. Ну, алар, алар ихлас, сез бит просто милли карьеристлар, сез бит татарстаннан файда эшләүчеләр, сез бит журналист түгелме сон? Сез функционер шулай бит инде. Мин активист. Активист.
Представляй, на хайнах. На хайпа.
Ну, в то же время, шул ук вакытта утопия да бит инде. Ниндер бер шәһәр мәдәнияте булырга тиеш, шәһәр кешеләре. Аларның минимум квартирлары бар, яхшы пенсиясе булырга тиеш дип уйлыйм бүгенге көндә. Шуңа күрә иштемә үзәккә бабайлар, әбиләр йөри. Нормально. Минемчә, нәрсә килеп чыкты? Мәсәлән, сиңа нидер бәхет тиде, син бай бердән, ну, Ниһаять файда таптың, үзе юлны таптың. Ә бу әбиләр, бабайлар менә бүтін өчен бирделәр, бүтін көчен. Наоборот, файда тапмадым, зиян таптым бит. Нинди файда? Просто үземнең трудоголик булганга күрә, бераз гына кесәмдә акча булганга күрә, исән имин шул гына. Мин вообще файда тапкан түгел, милләт миңа зыянны гына. Так, Мин урысча ярар. эшли- мин мин хәзер менә урыс телендә эшли торган тамада бит инде уже Рус соңгы 5 телендә? елда.
Мгм.
Татарча кая соң алар ул ул туйлар күргән юк бит инде аларны. Хәтта шулай. Елга бер ике була инде ул максимум. Мин бит авыл тамадасы түгел. Мгм.
Әле мин әзрәк кенә базарда торам дип әйтә алам. Әзрәк кенә. Мгм. Менә шим шим шим. Сен менә синең туең булды, мине чакырмады. Синең туең булды, чакырдым мусын. Шул шикелле. Рәдифнен, минем уңышым.
Рәдифнен Бүген туй булмады. Никах, әйе, әйе. Мин сиңа инде бесплатно килеш дидем ич инде аны милләт хакына. Күрәм ич инде синең газапланганыңны. Яра, син әйтәсең, мин хәсин хәҗәт тамадасы. Чынлап әйтәсеңме син хәҗәт тамадасы? Әлбәттә, иң арзан тамада Казанда мин. Ничәме? Ничә сорыйсың? Бер сәгатьтә бер мең сум. Бер мең сум? Иә.
Элек мен сән яңгыр иде, ун мең сум дип сорыйсың син кай вакытта дип. Ну ул бит инде 7-8 сәгатьлек программа. Бер көне, бер көне ун мең.
Әйе.
Ә мен сән самый теге, самый ничек атала ул? Иң кыйммәт, иң кыйммәт ни туй иде синде? Миңа кыйммәтле туйлар килми бит инде алар инде. Балаховны чакыралар. Юк, мен әйтәм, ярар. Минеке ладно. Ну максимум 200 мең дип булды инде. Ну мин анда бит минига түгел ул.
Алар анда салават чакыралар, уразын чакыралар, тегеләйтәләр, әйтәләр, менә шул. Кайсыбызда түләмиләр дә, түсәләр шәхси мөнәсәбәтләр белән җайлылар анда какой-то бартер белән. Мәсәлән, уразы булар, салаватлар һәм башкаларга. Шул у яктан бәхет инде, эшләмәгән кешем калмагандыр инде. Шундый хәл. Ә син мә кире каккан бармы? Какыла. Син ай киләр, син дә юк, мин моны алып бармыйм, мин мин өчен түгел. Если син тирәсен инде эшкә аласың. Хәзер инде без инде э, Бәдәров тәйдән җуарга да риза инде бу заманда. Кешеләргә бәйләм кирәкми бит инде. Ипи проблемасы бар. Бу сез ихахай, михахай, милләт, җыр дип яшисез. Кешеләр бит башка төрле тормышта яшиләр. Любой эшкә без риза. Хәзер инде мин тынычландым, инде мин шул хәл коточкыч толерант кешегә әйләндем. Ну, яшь тә бар бит инде. Картайган саен сабырая кеше, максималист булган. Ә элек ни өчен отказ бирә идең? Ну, аракылы булган өчен.
Енді, енді дом деп. Сен хәтта аракылы тойларын алып барасың. Шақыр, пожалуйста, келемін. Жүз мың түләйләнді, он мың хотя бы. Все уже бетте сен принциплары. Ну хәзер арак шук бит инде туйда миңа калса шулай. Аны шулай инде яхай мода бетте инде аңа. Модасы түгел, машина белән кайталмыйлар. А.
Төптем шуңа. Ну в то же время белмим даже авылда чатыран юк. Кирсенчә авылда эчмиләрдер бәлки. Әйтә дә алмыйм. Мин ул мөхиттан белмим шул хәле погруженный түгел бит. Угу. Өлешчә генә аптыраган инде нәрсә дип әйтергә дә белмим. Гомумән минем фикерем субъектив булырга мөмкин. Мин шакатам, сез мине ничек курыкмый шакыргансыз. Угу. Мин бит профессор түгел, төгәл аналитик түгел, Әйе. математик буларак монда чыгыш ясадым. Һәм сезнең сорауларыгыз да шундый бит инде. Я пафослы, я э, фәлсәфи сораулар, буларга төгәл җавап та биреп булмый. Әйе инде.
Гомумән төгәл җаваплар була алмый. Хәтта профессорлар да безгә төрле сораулар бирәчәк, җаваплар бирәчәк. Без монда, мәсәлән, Афритны чакырган идек. Ул, ул кем ул, мәсәлән, доцент, ул именно ассистент, ә именно ул безгә бер әйберне бирә. Без Дамир Сафны чакырсак, бөтенләй капма каршы әйберне әйтер. Ул монда А, соңгы сорау минем, әгәр дә мәсәлән син юбилееңда вот сиңа кемдер миллиардер килде дә әйтә, үткәр нормальный итеп бәйрәмне, кемне чакырыр идең, нинди булыр иде ул синең белән юбилеең? Шулай. Кем җырлар иде анда, кем биер иде? Кем алып барыр иде? Университет ачыр идем ул акчага, Ага. өчен бәйләм ясарга. Мгм. Университет ачык дип. Хис шунда виртуаль университет Википедия шикелле белмим инде. Мин шаккатам инде менә Википедияны да рәтләп э, го- бичаралар газапланып эшлиләр, кемнәрдер тырышалар инде. Татар энциклопедия институты бар. Бөтен энциклопедия инде 30 еллык инде интернетта кереп утырырга тиеш. Том-том-том кирпечләр. Күпме белем бар, гыйлем бар, китаплар бар. Бөтенесе интернетка керттерим. Ну, бит буыннар ул алмашыну, бер-берсе белән эшләмиләр алар. Энциклопедияне бер буын язды, Татар икесе икенче Бу- буын. Юк, Аңа бу- бу очрашмыйлар. монда бизнес кына бу.
Бизнес кына. Чөнки интернетка кергәч аңа акча түләмиләр. Мгм. Ә монда китапны сатарга була, тагын да күбрәк акча сорарга була. Аллага тапшырдык инде. Без- Исән калырга кирәк. Бергә бергә очрашырга насыйп булсын. Юбилей. Уеннан соң. Ярар, Камилә, бер рәхмәт сиңа. Ярар.